Aħna l-insara, meta nistqarru l-kredu ngħidu u nistqarru jiena nemmen fil-qawma mill-imwiet. Xiġifieri meta ngħidu jiena nemmen fil-qawma mill-imwiet? Hawnhekk m'aħniex nirreferu għar-ruħ Ir-ruħ tal-bniedem ma tmutx. Il-bniedem, il-ġisem tal-bniedem imut, isir trab, imma r-ruħ tibqa' ħajja, u r-ruħ tirċievi jew il-premju fil-ġenna, jew għandha bżonn tissaffa permezz tal-purgatorju, jew tista' tkun ukoll suġġetta għall-kastig li huwa l-infern. Imma meta ngħidu nemmen fil-qawma mill-imwiet qegħdin nirreferu għall-ġisem tagħna, li l-ġisem tagħna fl-aħħar taż-żmien għad iqum. Tgħiduli din kif inhi? Għaliex nistqarru nemmen fil-qawma mill-imwiet? Aħna ċerti li għad inqumu mill-imwiet għax Kristu Qam minn bejn l-imwiet u għandu ġisem glorjuż. Mela bħalma ġisem, bħalma Ġesù għandu ġisem glorjuż, bħalma ommu Marija ġiet imtellgħa fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem, aħna wkoll għad ikollna ġisem glorjuż. Tgħiduli ma din x'inhi? Il-ġusti kollha li hemm fil-ġenna, l-qaddisin kollha, n-nies ġusti li qegħdin igawdu lil Alla, qegħdin igawdu lil Alla permezz tar-ruħ tagħhom. Il-ġisem tagħhom jinsab midfun xi mkien, sar trab. U allura jasal l-aħħar taż-żmien meta il-mejtin għad iqumu. Di anki jgħidilna San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu lill-Korintin, il-bnedmin kollha għad iqumu, kulħadd skont kif imissu jgħid. U allura, dak li Ġesù għandu diġà ġisem glorjuż, dak li l-Madonna għandha fil-ġenna ġisem glorjuż, aħna għad ikollna. Tgħiduli meta ħa jseħħ dan? Nerġa' ngħid fl-aħħar taż-żmien, meta tispiċċa d-dinja. Tgħiduli kif ħa jseħħ dan? Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jistqarr Nafu meta? L-aħħar taż-żmien. Nafu għaliex? Għax Kristu qam. Imma il-kif, kif iseħħ dal-miraklu, ma nafux. Ikollna ġisem glorjuż. Bħalma Ġesù irxoxt, kellu ġisem li ma jobdix il-liġijiet tan-natura u għandu ġisem li ma jobdix il-liġijiet tan-natura għaliex kien jgħaddi bil-bibien magħluqa, aħna qatt ikollna dak it-tip ta' ġisem, ma nafux kif ikun. Ħaġa interessanti ħafna li jgħidilna Sant Irinew li kien wieħed mill-missirijiet tal-Knisja li għex fis-seklu tnejn, Sant Irinew kien jgħid kif jista' jkun li dan il-ġisem tagħna li ttmantna bl-Ewkaristija jibqa' midfun fit-trab. Jekk aħna kilna l-ikel li jagħti l-ħajja ta' dejjem, dak il-ġisem tagħna bilfors għandu jqum. Bilfors, u għalhekk San Irenew b'konvinzjoni kbira jistqarr din il-verità importanti tal-fidi nisranija li hija il-qawmien tal-ġisem. Il-qawmien tal-ġisem mhijiex riinkarnazzjoni, għax hawn xi reliġjonijiet, speċjalment reliġjonijiet ġejjin mil-Lvant, tal-Asja, li jitkellmu dwar riinkarnazzjoni u hemm min jitkellem anki xi filosofiji moderni jitkellmu dwar riinkarnazzjoni. In-Nisrani m'għandux jemmen fir-riinkarnazzjoni għax ir-riinkarnazzjoni huwa twemmin li jgħid li l-bniedem jerġa' jsir, jerġa' jkollu xi ġisem ieħor, ġisem ta' bniedem jew ġisem ta' annimal jew xi ħaġa oħra. Le, aħna l-Insara ma nemmnux fir-riinkarnazzjoni, aħna nemmnu fil-qawmien tal-ġisem u l-Knisja Kattolika sa mill-bidu nett Stqarret din il-verità kbira f'diversi mill-Konċilji tal-Knisja u laqgħat li l-Insara kienu jkollhom sa mill-bidu nett li aħna nemmnu li l-ġisem tagħna għad iqum. Il-fatt li l-Iben ta' Alla sar bniedem, bniedem bħalna u bata f'ġismu u miet kif imutu aħna imma qam minn bejn l-imwiet Huwa sinjal ċar li aħna wkoll għad inqumu. Kemm jgħidha sabiħ wieħed ieħor mill-missirijiet tal-Knisja, San Girgor Nazzjanzenu. Dak kien jgħid, Il-fatt li Ġesù ħa ġisem bħalna, assuma, ħa ġisem bħal tagħna, allura huwa feda l-ġisem U allura aħna ma nitkellmux biss dwar SOS lil Alla, Save Our Souls, Mulej salva l-ruħ tagħna, Mulej aħna ngħidu salva l-ġisem tagħna. U għalhekk nitkellmu dwar id-dinjità tal-ġisem. U allura kemm hija verità kbira u sabiħa meta ngħidu li aħna Għad ikollna ġisem glorjuż. Il-ġisem tagħna li tmantna bl-Ewkaristija, li hija l-ħobż tal-ħajja, għandu din il-qawwa, dil-grazzja fih li għad iqum fl-aħħar jum. Din hija l-verità kbira meta ngħidu, Jiena nemmen fil-qawma mill-imwiet. Dak li Ġesù diġà hu, ġisem glorjuż. Dak li l-Madonna diġà hi, tgawdi lil Alla bi ruħu bil-ġisem, aħna wkoll għad inkunu. Wara l-aħħar taż-żmien, meta r-ruħ tagħna tingħaqad mal-ġisem tagħna u dan ikun ġisem glorjuż, u għalhekk nistqarru, Aħna nemmnu fil-qawma mill-imwiet.